Hemme salam hanymlar jenaplar gowmy ýazylan jany sagmy. Bu günki PUBG Mobile videomyza däl, bu günki videomyz biraz üýtgeşikräk bolar. Nähili video bolar diýseňizler, prak hakynda aýdyp geçmekçi. Videony gysgajyk tutjak, şonuň üçin srazy geçeliň patsany. Biziň kanalyň videosyna girýäňiz, lýuboý birine. Meselem, az bir türkmenler. Girdiňiz dogry däm. Aşakda şu taýda daha fazla göster diýer, şu taýa geçýäňizler. Hemme ssylkamy şu taýda bardyr görüşüňiz ýaly. Şu taýda diskorda basýaňyz. Discord. Discord uýgulamasy başlatyldy diýýä. Discordda dewam et. Bar discordda registrasiýa etýäňiz zaýtyňyz girýäňiz premoý biziň sahypa girip geçýäňiz. Ok. Gelen wagtyňyzda discord hakynda gysgajyk aýdyp geçeýin. Şeýdip ýapyp bolýa üstlerini gördüňizdämi hemme zatlary sahypajyklary zatlary ýapyp bolýa. Genel söhbet bu obşi çat. Şu taýa gelýäňizde ine men prakiýa gatnaşjak diýip ýazýaňyz. Bärde surat paýlaşym, oýun çat öz araňyzda komanda tapyşyp bilýäňiz, komutlar, bärde özüňiziň reýting zatlaryňyzy bilip bilýäňiz, bärde kim ban atjak ýa-da arz şikaýatyňyz bar şu saýa ýazyp bolýa. Ýapyldymy? Genel bitdi. Ýapyldy. Praki, düzgünler. Düzgünleri girip okýaňyz. Registrasiýa etmezden öň hemme kimiň ady bir bolmalydy. Düşündiňiz? Komandasynyň teginiň ady. Bir gezek oýuna gelmedik ýagdaýynda indiki gezek girip bilen ýokdy. Oýunlarda diňe on sekiz komanda oýnap biler. Boldy. Gadagan zatlar, Şular zadeşka men gepläp oturan wagtym efirde ýene üç minutdan soň görýändirsiňizler gadagan zatlary okarsyňyzlar. Registrasiýa nädip etmeli? Siziň hemmäňiziň dört kişilik komandaňyz bar şonda nädip gatnaşyp bilýäňiz? Registrasiýanyň düzgünleri bir diýýä. Näme diýýä? Komandaň kapitany, meselem men, Beýik Serdar, roster kanalyna girmek üçin geläňiz dan şu genelde şu taýda Prakiýa gatnaşjak diýip meni ýa moderatorlary belläp ýazýaňyz. Şu taýda Keýrimow diýip ýazsaňyz men çykýan gördüňizdämi? Şaýada Moderator diýip ýazsaňyz moderatorlar çyky. Belleseňiz şolara gitýä sopşeniýa. Şony ýazdyňyz ondan soň size rol beriler. Geleňiz rostere, rostery doldurmaly. Roster diýilen ýere näme ýazmaly? Priblizitilny siz bileniňiz ýaly näme? Team, komanda, Töh team, düşündiňizmi? TG, Töh. Kapitany, Töh Tony. Platformasy, emulýator. IDsi, niki Discordy. IDsi oýunçynyň, Niki Töhtoni, Discorda sabaçki bilen ýazylýandyr. Dört kişilik Osnovnoý sastaw, Rezerw, Zapasnoý oýunçysy. Bular näçe kişi? Üç kişi. Ýa iki kişi. Näçe rezerwiňizde adam bar bolsa. Muny bir gezek ömrüňizde bir gezek etýäňiz, registrasiýa, eý, rostra girmek üçin size roster berilýär. Boldy, roster näme diýmek? Bir gezeklik registrasiýa. Başky manysynda-da. Ondan soň her hepde oýunlara gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar näme etýäňiz? Registration diýen ýere ýazmaly. Näme etmeli? Indi siziň komandaňyz Töh komandasy, dogrumy? We kapitany Toni. Registrationa gelýär-de ana şu näme diýip ýazýar? Ine şuny ýazýar. Töh komandasy disk komandanyň kapitany şu. Registrasiýa girýär-de ana şu şuny ýazýar. Men gatnaşýan biziň diskordyň komandanyň diskordam şu. Her hepde şu diňe registrasiýa ýazyňyz boldy. Bitdi. Bäri bitdi. Oýun oýnadyňyz. Bam bam bam bam fight. Birinji bolduňyz on bäş bal, ikinji bolduňyz on iki bal, üçünji bolduňyz on bal, dördünji bolduňyz sekiz bal we bir kile bir bal hanymlar we jenaplar. Oýunlar nähili gitýä? Şu wagtlykça Praki oýuna gatnaşmak üçin registration bölüminde, ine şu registration şu taýdaky bölümde Näme diýip ýazýaňyzlar karoçi men praka gatnaşjak zat bu hepde biraz üýtgeşik boldy dördünji gün agşam altyda başlaýar registrasiýamyz ik bäşinji gün agşam agşam däl abed on ikä çenli dowam etýär oýnaljak oýunlar bir günde oýnaljak oýunlar erangel miramar sanok erangel dört oýun oýnalar kartalaryňyzy hökman suratda ýükläň results bärde jogaplar belli bolar düşündiňizmi nähili kim nähili oýnady o bu şu hemme banlanan komanda bärde ban iýseňiz şu taýda çykar Ondan soň bäri size degişli däl Serdar Kerimow. VIP muny düşündirip geçeýin. VIP nähili bolunýa. Donat diýip ýazýaňyz çatda men efir açan wagtymda ýa bolmasa efir açmadyk wagtymda giresiňiz gelýän bolsa geldiňiz donat üçin şu ssylka basdyňyz Biz komanda Biz komanda üçin meselem men boljak ýazdyňyz bärde puluny ýazýaňyz näçe 10 dollarmy 10 dollar lirada näçe bolýa 150 lira Dogrymy? Sanada basdyňyz. Nahili zat bilen tölejek ýazdyň emailyňy. Boldy. Geçjeň tölejek ýeriňe. Bankyňa ýönlendirýär seniň, bankyňa geçirýär seniň. Hytaýda banksky belgileriň zatlaryňy berip töle diýdiň tölýär. Düşündiňiz? Şuly şeýdip VIP bolup bolýar arkaýyn. Ondan soň VIP-de nähili bolýar? Login parol lobby açylandan soň size iki minut öňünden berilýär şu taýda. ID päşgäde berilendir mana görüşiňiz ýaly çatda gürleşip bileňiz VIP barde VIP komandalar men özüm belläp geçýän şu şu komanda şu VIP şu ýerde durýa öýerde durýa börde durýa düşündiňiz galasowoý gürleşip bolýa ýetkili odalar bu maňa degişli size degişli däl sesli odalar bärde gürleşip bileňiz beýleki oýunçylar bilen bile ondan soň özel odalar bärdem gürleşip bileňizdir iki kişi girip bile üç kişi girip bile dört kişi girip bile munam üstüni ýapýaňyz bassaňyz aýdym eşidip bileňiz bärde PUBG odalary dostlaryňyz bilen goşulyp birlikde PUBG oýnap bileňiz, başga oýunlar diýe AFK, AFK galanlar şutaýa geçýär. Düşündiňiz? Gysgaça aýdyp geçen wagtymyzda Discordymyzyň gurluşy şular ýaly. Siz hem öz türkmenlerimiz, agzybir türkmenler bolup galalyň, türkmenlerimize dünýä turnirinde, türkmenleriň arasynda geçýän dünýä turnirinde sizem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar, Hemmäňize garaşýandyr. Hanymlar we jenaplar indiki wideolarda görüşýänçäk özüňize gowy işler ediň. Playtech YouTube kanalyna agza bolmak isleseňiz agza boluň. Kommentlarda düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa belläp geçiň. Hökman sorada düşündireris. Çäo. Bay bay. Hoş sag boluň.